Tɔliŋ kombongo savelugu naan tɔŋ miɔŋ ban vium di taba n-tiha kaman hal program zuɣu m-bɔŋɔ. Ni booni yu shɛŋa ŋɔ maa, a yi nyɛ ŋun nyɛ Dagban bilichina, a ni niŋ similar with ni bɔri ni a understand yɛtɔɣ shɛli maa. Di nyɛla tiŋsi yuya din sabi doya shɛm m-bala. Sokam na ti kpahim kamani a yi kana ti nya Dagbaŋ tiŋsi yuya bee ti yi ku gbaai kamani Five Northern Regions maa, a yi kana ti nya tiŋ maa yuli ni boondi shɛm ni din sabi dɔni shɛm, a ni nya kamani miligi miligiya biɛla zaŋ chaŋ sabbu maa mini bolibu maa ni. Dindee yi niŋ ka a yɛn boli li n-tam bachinim maa ni sabi doya shɛm, ka zuŋɔ ka lala yuya ŋɔ maa sabi. To amaa din daa sabi tahin shɛli maa n daa sabili maa bi daa boli mi to toliŋ. Ŋun daa sabili maa bi wumdi Dagbanli kaman yi pɔi n-yɛli bali shɛli ka bi yɛli li tam di zilli zuɣu shɛm. To lala nyɛla ka bi daa yi boli ni di troya bee boli toliŋ o aayanim puuni bee Dagbani wɛs maa yi daa kani ŋun ni yɛn sabili o bachinim puuni a yi nyami ka o sabili yaa toliŋ. Ka o ni sabili in ages ka di ku beni ka di Ka ti ŋmɛn zaa ya kaman ha program zuɣu tiri yulimi kaman Dagbaŋ ni n-yi pa neeya pam dunia ni neeya pam ni tɔliŋ bee tɔliŋ yɛn sabi tɔliŋ di ku tu ni bi ku sabili yaa tɔliŋ n-ku mali sabili saviligu savieligu bee bini bɔŋɔ ka bi ku mali li sabi yaa saviligu din ku boondi shɛm maa bachi kam din ni tooi sabili ka di yi pa doli n tam kalinli zuɣu bɛni gushɛɣu ka bi ku sabili gushɛɣu ka so ku kpuɣi li bee shɛli polo kam hali ŋun gba kpuɣi maa yɛn boli ka taali n nyɛli ni o gbaya n boli li ka di vooi di yi vooi ka o ti baŋ li o baŋ la a balli maa ka baŋ din nyɛ yu shɛli ka maa yi ku zaŋ kpɛ ŋɔ ni a boli Texas bee a yi zaŋ kpɛ ŋɔ ni a boli Chicago a yi zaŋ kpɛ ni a boli New York ka ku be kpɛ ŋɔ ka tooi boli li tam din za shɛli zuɣu because laa ka bi sabili a yi ku be kpɛ a ni tooi boli Bahrain n boli Jidda n boli Saudi di yaɣaya Addis Ababa ni zaa tiŋ shɛŋa yuya m-bala bee bɛ sabi li mi tam kalli zuɣu. To kamani hal program zuɣu ti kam na ti yuli kamani lala Dagbaŋ tiŋsi ŋɔ maa ti yɛn ŋmɛla kuŋ ti Asanzali nima bee ban su tiŋgbani yiko mini ban kuli nyɛ nanima ka yi di yuli kamani Dagbaŋ tiŋsi ti ni mali kamani tiŋ shɛŋa ka di nyɛla di yuya maa sabbu maa booni li mi chandi ko ka naan che ti zilli zuɣu din nyɛ shɛm ka di zaa maa ka di kuli mali li sabi ka di shiri kuli doya

A ni nya ka tiŋ shɛŋa gba zaa beni ka bɔri taɣibu bee ka di tu ni ti mali li zali n ŋɔ. So a comments maa bee ti ni niŋdi video shɛli ŋɔ maa ti bee n ʒiɛm li din tooi ku pili n ŋɔ maa maybe ka di ti paai ti maŋmaŋ ni bi tɛhiri ni din paai shɛli eh ka ti ni yɛri yɛtɔɣa shɛli ŋɔ maa ti zani ti ti ka ti zaa ni bɔri shɛli ŋɔ maa niŋ. Lala nyɛli ka n lan teeri a ni a nyɛla New ti di.